Dyma ni boster yr oeddor, a heddi ni'n mynd i wneud hwn nawr fan hyn, sef y fan. Reit, a peth cyntaf sy'n eisiau gwneud ar gyfer y fan yw wneud ôl yn cefn a ôl yn blaen sy'n tua yr un maint o fe. Da iawn, wedyn ni'n mynd i wneud llinell o un i'r llall. Ni'n mynd i roi

Wedyn, i tua... So, hanner ffordd ble mae'r olwyn felly, ni'n mynd i ddod lawr ar ongl. Wedyn, ni'n mynd i fynd yn syth ar draws y top, ond ni'n mynd i stopio ble mae gyda ni y ffenest fan hyn. Felly, ni'n mynd i fynd ar draws, a ni'n stopio tu a fanna fel bod lle gyda ni i ddod lawr. Ok, a wedyn ni'n lli cysylltu fanna wedyn. Right, e, cam nesa, llunio'r llinell bach ar draws y to. Mi allwn ni roi llinell ble mae'r bumper a'r goleuadau yn y cefn. Felly, rannu hwnna'n dda i ysgrifennu mlaen fel bod goleuadau yn gallu mynd fyna nes mlaen. Ni wedyn yn mynd i roi yn goleuadau ni ar y blaen hefyd, felly ni'n gallu dod lawr fyna. Felly ni roi'n goleuadau blaen ni fyna. Wedyn felly'r grill yn y blaen. A wedyn mae lle gyda ni hefyd i y bumper i hunan ar y gweilod. Dwi e ddim yn ei lot o wahaniaeth. Wedyn, ni'n mynd i fod yn dod yn syth lawr. Dim quite. Ni'n mynd i fod yn syth lawr fan hyn gyntaf ble mae'n ffenest blaen i'r windscreen i hunan. Ond chi'n stopo ble mae hwnna'n newid fyna. So, byddwn ni'n gallu mynd syth ar draws wedyn. So, ble mae fy ongl yn dechrau newid, ni'n mynd i'n gallu ddolaw bach mwy dy fan. So, ni'n so, stopo ble mae'r cornel na mwy na lai, oce? Okay? Wedyn ni'n mynd i fynd ar draws. Tua fyna. Oce? Okay? A wedyn mae hwnna'n golygu wedyn bod ni'n gallu dod yn syth lawr tua'r canol fyna. So, mwy na lai, dyma ble bydd yn drws ni ar y blaen. So, allwn ni ddod lawr fyna hefyd. Gallwn fe fod bod y handlen neu dolen y drws i ni. Ok, so mae dolen y drws mewn fyna. Os chi'n cofio tro diwetha, wnaethon ni roi um, cwpl o linellau mewn yn y ffenest i ddangos bod gwydr yna. So dwy linell bach yn mynd lan y ddwy ochr fel yna. Okay, ar y ffenest i hunan, ni'n neud e i edrych o fod mwy o ffenest gyda ni neu wydr yna. Felly ni roi manylion yr olwynion mewn. Chi'n rhoi cylchoedd bach yn y canol. Chi'n rhoi dotiau i gwmpas os chi'n moyn. Gallwch chi'n ei linell dwbl os chi eisiau. Gallwch chi'n neud fel eithon ni o'r blaen gyda tyres. Yr, um, y tractor, pan eithon ni'n un beilo nawr. Gallwch chi'n rhoi rhywbeth tebyg fyna'n dysdim rhaid rhoi rhaid mewn, rhaid rhaid just yn bethau Felly sy'n mynd i helpu yn hwyrach mlaen. Oce? Da iawn Dylan, gallu di adael nhw jyst y cylchoedd yn y canol os dim ond sy'n rhaid i ni'n dy lleill. Reit, so mae um, geiriau, neu, sorry, gair y llythrennau uh, ar gyfer fan yn hawdd, a maen nhw jyst yn mynd i fynd yn y cefn fan hyn. Felly, ni'n mynd i orfod torri fan i hanner, Neu falle cael y bocs cynta chydig bach yn fwy na'r ail focs. A wedyn mae gyda ni yf yn yr un cynta, so ni'n mynd i fynd lan a ar draws fel sy'n mynd i wneud yr. Ydych fan? So ni'n mynd lan a ar draws fel sy'n ni'n mynd i wneud yf. Peidiwch mynd lan y rhy bell fan hyn. Neu fydd dim lle gyda chi wneud y llinell sy'n wneud yr yf wedyn. Okay? So ni'n mynd i fynd ar draws. Lawr ar draws. So ni'n gallu lliwio y rhan yna mewn. I ni wedyn yn gallu gwneud yn A ni. So ni'n mynd i fynd lan fyna a'r bocs fyna. So dyfod mae eisiau ti'n ei llinell sy'n dod lawr y canol fyna gyntaf. Oce, okay, so'r llinell yna sy'n mynd syth lawr. Na ti. Wedyn ti'n mynd i wneud llinell sy'n mynd lan a ar draws. Ok, so fel hyn, ti'n mynd lan a ar draws. Ti, ar draws, wedyn mae eisiau ti'n gwneud yr yf bach na, a wedyn yr ar y gwyliau, da iawn. I wneud yr yn wedyn, y bocs i ar ôl gyda ni, Ni'n mynd i fynd lan. A lawr. A dyna'r fan mwy na lai. Dwi e ddim yn galed. Mae'r fan yn eitha hawdd. Um, Felly chi roi y ffordd i mewn sy'ch chi moyn. Felly chi roi goleadau ymlaen felly os yw'n y nos. Um, mae lan i chi, gallwch chi wneud edrych os yw'n mynd yn gyflym. A gallwch chi addurno fe pa bynnag ffordd ych chi'n moyn. Yn amlwg mae siapiau fans gwahanol yn amrywio. Um, gallwch chi ychwanegu unrhyw liwau chi moyn, unrhyw um, steil fan chi eisiau. Okay, so dysgwch mlaen i weld beth ych chi'n dod lan da. Bydd dyfan o fi nawr yn mynd mlaen i liwio hwn, a gewn ni weld beth newn ni um, orffen lan gyda ar y diwedd. Felly pob lwc, dewch nôl mewn cwpl eiliadau i weld beth i ni wedi creu. A dyma ni, wedi gorffen y ddau fan, fan goch, fan las. Y ddau yn nhw'n edrych yn ddigon clir chwarae teg yn enwedig nawr bod ni wedi mynd rownd y ddau mewn di a wedi uwcholeuo felly'r ochrau i gyd mewn llew. Um, disgwyl mlaen i weld eich faniau chi. Fel wedes i, mae styles gwahanol o faniau i gael lliwiau gwahanol i gael, gallwch chi fynd am fan bost, fan wen, fan bost felen felly fel ti yn Ffrainc, hollol hollol lan i chi. So edrych ymlaen i weld beth ych chi'n creu, a pob lwc a cofiwch i rannu nhw gyda ni wedyn.